ndakafamba ndofunga for about five minutes tichifamba handopa ndakaona kuti ni ndakupera simba handichakwanisa step iri kufamba nevanhu handisi kuigona saka ndaka and the other thing is ndanga ndisina kupfeka matekisi patakadzika mota ndakange ndakapfeka mapush zvimacloaks zva zvekudai saka patakadzikiswa mota ndakangodzika zvekumburuka kubva kuhope ndisina kupfeka bhutsu saka ndaitofamba musango imomo ndisina bhutsu saka ndakabva ndati haa inini hangu handichakwanisa ndobva ndapfugama ndakabereka mwana wangu mukomana uyo anga ari kumashure akasvika pandiri akati ah, ambuya musite zvekutamba munotourayiwa munhu makambonzwa zvinonzi magumaguma ndikati ndinozvidzwa asi ndanga ndisina kugadzirira kuti ndo mafambiro atichaita saka ini nangu ndasarenda kana tichi maguma guma acho achitongouya akutongouya andidini andi attack handichakwanisa handikwanisi ndopaakati muda kuita zvekutamba kana manyatsofunga zvakanaka muchamhanya motibata havana umira vanhu vaya kwakutoenda saka vanhu vaya vachitoenda vachitofamba kudaro ini ndiri murima makatis uh, mwari vari kudenga kuna mwari wedu we saka ndakatosara paya vanhu vaye ndokutofamba ndokutondisiya Vandisiya kuti nditi ndinodzokera kumashure handakana kwandiri kuziva kuti nditi ndinotera kwavaina nako handakwaniri kuziva musango makasviba kuti ndo ndakangonzwa tuma steps ndichakapfugama ipapo ndichifunga ndoita sei ndakanzwa kuti chikwaka chikwaka kuratidza kuti masteps evanhu vaifamba ndokubva ndanzwa vakataura language asi language yacho handakuinzwa umwe akataura language but handakunzwa kuti vaitii ndibva ndabva ndatongoona kuti haa ndobva zvatoperera panapa ndokubva vauye ndobva ndaramba ndichinzwa masteps aya achifamba achiuya achiuya achiuya kusvikira vasvika pandiri papo ndakanga ndachisumuka ndamira ndobva umwe wacho abvunza zvaakabvunza andakunzwa abva ndinobva umwe wacho azoti unotaura here ndikati ehe makadii zvinhu zvikanzi uri kuenda kupi mandati ndasiyiwa nevandanga ndiinawo andichagona kufamba zvikanzi uchimboenda kupi bvandavaudza zvikanzi uchibva kupi hananyatsotaura ndikati ndiri kubva unochema mai vangu kumusha saka mwana haana mapepa zvikanzi kunza mwana ndakanzwa moyo wangu kubuda kubuda mandiri ndakaramba ndakabata mwana zvikanzi ndati ndipe mwana iye kuno munhu andaitaura naye mamuri murima but voice rake nechitochi changa akabata chakandirakidza zvimwe zvekuti ndaingoti ndopa zvaperera zvikanzi tipe mwana pamwana ndiega mwana wandinaye and mwana ini ndakamuwana after so many years ndichizama kuita mwana zvichiramba finally ndatoitawo mwana iyeye mama wangu akatosvikawo pakufa vasina mbomuona nekuda kwecovid hama dzangu ndakanzwa mwoyo wangu wakubuda ndichivatambidza mwana asi Kuendesa kwandaita mwana ndainzwa mweya wangu nemwoyo wangu zvese zvichitobudawo mubva mandiri saka pandakamutambidza mwana pfungwa dzangu dzaida kuona kuti kana angotanga kuita any ham nemwana ndomukumbira kuti chitanga wauraya inini bcause ndainzwa zvinzi maguma guma anodambura vanhu musoro anoita sei sei nyaya dzatongodzwa saka indaingoti kana adaro ndomukumbira kuti chitanga wadambura inini musoro ndisaona hangu zvauda kuita mwana wangu saka ndakamutambidza mwana ndamutambidza mwana akabva nditi ndipe tauro ndobva ndamupa tauro bva aisa mwana wangu kumusana aisa mwana wangu kumusana akabva atonyatsosunga sunga mumwe wacho akamira pasaidi vasunga sunga mwana wangu apa the moment yavakatora mwana kane tauro kachikwama kaya kari muhuro manje kabhegi kaya ke kakutooneka kuti ndine ka ndine kabhegi ndikakuudza yama dzangu havana kana mbovhunza nezvekuti mari kana kuti kabhegi aa vangobereka mwana wangu vabereka mwana wangu hamheno zvavakataurirana zvavakaudzana nechirudzi chavaitaura nacho vachibva vati ngatifambe handei takatanga kufamba apa patiri kufamba one ane mwana ndiye ari kumberi inini pakati kumashure kune umwe wacho takafamba vaitaurirana ivo zvavaitaurirana ina ndanga ndisingazvinzwi kuti vari kuti takafamba musango imomo ndobva tavanditi pataakusvikapo e, eh, pane masoja aripo mukangoita zvinhu zvemafanis muri kufa amai kana tasvika ipapo mukabvunzwa kuti munotiziva here muri kufanira kutaura kuti munotiziva Svika nemwosha aiwa ngatisaendei ipapo. Saka kwabva diveta road yekunopindwa nemasoja kwacho. Ndobva taenda nekwangu tori west kwaibaya. Apa ndiri kubaiwa tsoka. Apa andigone kuzvitsanangura. Usiku apa handisi kutoziva kuti tiri kuenda kupi mwana aberekwa chii chichaitika but the funny thing mwana wangu hanana uchema haana kana kuchema takafamba tikafamba ndichigumburwa nematombo ndichibaiwa hapa pasina nguva yekumira kuti ubvise chakubaya ndaingonzunzutira tikaenda ndokuva takafamba close to 45 minutes tafamba close to 45 minutes ndopatakazo ndakuona zvimalights Kana ndakuona the other side ndobva vati saka zvatoda kuita apa toda kucrossa pa pareliway apa hamuna kuneta here ndakangoti handina asi ni ndandaparara and panguva yataifamba iyoyo mweya wangu wanga usisiri panandiri ndandakungonzwa kuti yes am present but mweya wangu ndaita nge ndine munhu andisimudza manje zvekuti ndandisina feeling ye nekuti i think dai feeling yekutya nechii zvakaramba zvakandibata ndaigona kungokolapsa ndotofa but ipapa hamene zvazvakuitika ndatonge ndane chimwe chinhu chandipfeka saka takafamba bva takurosa railway ya ndobva tasvika pamwe papatori newaya bva vandisimudzira waya yaya zvikanzi pfukai bva ndapfuka saka ndakambotya kuti ndipfuke bcause ivo vaida kusara kuseri kwewaya iniwo ndichibvuka ndichipinda mukati ndabva ndakuti zvoni ndakuda kuti ko uyu asina mwana adi atanga apfuka